रे उलुआ हाँ हमरा एकटा बात बता त कथी अगरबत्ती क्या प्रकार के होइ छै अगरबत्ती अब कोश एक प्रकार को बात बोल ले अगरबत्ती दू प्रकार के होइ छै कना को कह दो अगरबत्ती दू प्रकार के होइ छै एगो भगवान ल बारै छै एगो मच्छर ल बारै छै लेकिन समस्या एहि बात के छै भगवान आबै नहि छै आ मच्छर भागै नहि छै लेकिन एक सेकंड भैया हो हाँ सोना दोकान में लबका लबका मोबाइल भेटै छ ए, की बात करे छो हो देखै छो मोबाइल दोकान छै त मोबाइल नै त रंग बिरंग के मोबाइल सब छै हे भैया ऊ कथी कहै छै यस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा जे कहै छै ऊ छ तोरा दोकान में हाँ हाँ वो मोबाइल छै ए ओहो एते बड़का मोबाइल राखने छ हौ एकदम के ऊ केना किलो दै छ हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद

हाँ बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े अजय भैया मर्द देखै छौ ट्रैक्टर खेत में लए के आयल छौ केना खेत जोतै छौ नहीं नहीं ढलान करे छी अपना छत में
धूर बहिन ककरा से मुंह लगा लेलियो हम
आरो तोरी बहन ए दोग में छोरा ई कथी करे छै रो आ दाजो हो परा खेब परा गिला रहल छी लख भैया आँय? काल्हि हमरा ने हँ। एकटा लड़की पसन्द भेलै तऽ तू मानि ले हमरा ओ लड़की पसन्द भए गेलै बुझलियै हँ, ले मानि लेलियै ले इहो मानि ले ओ लड़की के हम पसन्द भए गेलियै
नहि नहि ई नहि मानि सकै छियै हम लीला पुजारी देला किस्मत बिगारी कर हमरा से यारी दुपहरिया में
उदास देखै छियह कथी भेलह की कहबह मिलन बौआ हमरे नसीब खराब छै कोनो चीज करे ले जाइ छियै तऽ सफलता मिलबे न करै छै हमरा मर भेलह कथी से की कहियो बौआ तोरा हम बखर नया मोबाइल किनलिए कहलिए एहिमे सिम लगाबै जे ककरो ककरो फोन फान करबै से सिम वाला आधार कार्ड मांगे छले हमरा से तऽ ठीके तऽ कहल कह सिम निकाले खातिर तऽ आधार कार्ड चाहबे कर तऽ आधार कार्ड दह ने तऽ वएह तो समस्या छै हमरा आधारे कार्ड नहि छै की हे मर्दे तऽ बनाबऽ ने आधार कार्ड तऽ ओहे तो आधार कार्ड बनबे जाइ छै ने तो सिम नंबर मांगे छै भाई सब गोलमाल है
अजय भैया अजय भैया अजय भैया अजय भैया तो लागे खुशखबरी छो अरे बाप रे बाप हमर कोन खुशखबरी बौआ दुईटा तोरा लागे खुशखबरी छो पहले कौन सुनवा तहाँ ए तोरी के सुना न सुना एकटा पहिले सुना न तकर बाद दोसर सुनाई ह तो पहले ले एकटा सुनो तोर पापा की कहल क अगर तू फाइल भे जेबी तो तोरा बियाह कर देबो

हम बकरी किनने छलिए बुझली ना हाँ। आ बकरी चरबै लए गेलिए चौरी एके सटका मारलिए बकरी के तो बकरी तो भाग के चल गेलै मकरी
हाँ हो काल्हि हम गेल रहिए बकरी तऽ तोहर बकरी के देखलियो तऽ गेलिए हम ओकरा लगबै लए घूरी तऽ ओ बताल के हमरा एते मजबूरी